Hemmäňize salam. Bu günki düşündirjek temam hakyky sanlar. Hakyky sanlara geçmezden ozal belli bir derejede köplüklere köplükler barada maglumat bermekçi. Köplükler aslynda türkmen orta mekdep temalarynda kän geçilen tema däl. Emma eger Daşary ýurtda zatda uniwersitetlerde okaýan bolsaňyz ýa-da okajak bolsaňyz köplenç öňüňizden çykjak mesele. Biziňem soňky geçjek temalarymyzda funksiýada ýa-da deňlemeleriň köklerini tapanymyzda bu köklük köplükler öňümizden çykyp biler. Türkmençe köplük diýilýär. Eger rusça okaýan bolsaňyz množestvo bolup gitýär. Iňlisçe sets. Türkçede-de kümeler. Indi e, şu wagta çenli men size natural sanlar, ebityn sanlar, rasional sanlar düşündiripdim we şo ýerde belli bir simbollary görkezipdim, N, Z, Q şeklinde. Indi men şo natural sanlary bir köplük diýip atlandyrýan we e, şo köplüge bir at berýän. Adam ine şu natural sanlar köplügi diýip N harpy bilen belleýän. Indi umuman indi alanymyzda köplük näme diýmek? Köplük, belli bir elementleri öz içine alýan bir toplulyk ýalyk manyda. Mysal üçin, şu ýerde bir köplüge mysal berlen ýylyň pasyllary şeklinde. Ýylyň pasyllaryny A köplügi bilen atlandyran ýagdaýymyzda pasyllara näme girýär? Gyş, ýaz, tomus, güýz girýär. Indi Başga nähili mysal berip bileris? Meselem, bir klasyň okuwçysy. Näçinji klas? Onunjy A klas diýeli. Onunjy A klas bir köplügiň ady bolsa, içindäki okuwçylar şo köplügiň elementleri bolup gidýär. Ýa-da bir maşgala alan ýagdaýymyzda, maşgala bir köplük diýsek, içindäki elementler eje, kaka we çagalar diýip alyp bileris. Başga-da köp Mysallar bilen art başgada köp mysallar berip bileris. Indi matematikada köplükleri köplenç biz sanlary görkezmek üçin ulanýarys. Meselem, natural sanlar köplüginiň elementleri nämelerdi? Noldan uly bütün bütün položitel sanlar natural sanlar köplügi diýip atlandyrýardyk. Eger otrisiatel sanlar içine giren ýagdaýynda ony biz bütün sanlar köplügi diýip atlandyrýardyk. Ondan soň bölek sanlar eger içine giren ýagdaýynda rasional sanlardy. Indi şu ýerde ýene birje düşündirmeli, aýdyp geçmeli zadym irrasional sanlar. Ýadyňyza düşýän bolsa, onluk duraby düşüren düşündirenimde periodik onluk duraplar bardy, gaýtalanýan. Şol periodik onluk duraplary men onluk durap şekilinde ýazyp bilmeýänim üçin olar irrasional bölege girip gitýär. Indi Köplüklere degişli birnäçe simwollar bar. Eger köplükler bilen işleşen bolsaň, hökman öňüňizden çykandyr ýa-da çykar. Has giňişleýin, eger bu temany düşündirmemi isleýän bolsaňyz, habarlaşyp bilersiňiz. Men diňe şu wagt tanyşlyk hökmünde geçip, soň beýleki temalara dowam etmekçi. Köplükleriň diňe nämedigini düşündirip geçmekçi we belli şu simwollaryň manylaryny düşündirip geçmekçi. Köprükleriň üstünde edilýän amallara entek girmek niýetim ýok. Eger mätäçlik duýan bolsaňyz, düşünmän bir kösençlik çekýän bolsaňyz, olaram wideo düşürip bilerin. Ýöne şu wagtlykça planym soňky temalara dowam etmek. Indi e, köplükdäki ulanylýan simwollary şu ýerde aýdyp geçeýin. Birinji rusça e harpyna meňzeş simwol degişli manyny berýär. Ýagny şundan öňki gelýän elementim soňky gelýän köplüge degişli diýen manyny berýär. Mysal üçin men ýazan ýagdaýymda x şu ýerden ýazaly x element a. Bu näme diýmek? x diýen zadym a köplüginiň elementi. Başgaça x a köplügine degişli diýen manyny berýär. Ikinji simbolum degişli däldir degişlidir diýen simbolyň ýerine degişli däldir ulansam, onda x A köplüginiň elementi däl diýen manyny berýär. Indiki simbolym e, birleşen, birleşim diýen manyny berýär. Ony goşmak ýaly düşünseňiz hem bolar. Bu simbolym e, kesişen, ýani iki köplügiň kesişimi manyny berýär. Bu simwol boş köplük. Ýagny eger köplügiň içinde hiç hili element ýok bolsa, onda şu simwol bilen görkezilýär ýa-da boş köplük diýilýär. Ondan soňky e, simwolum bölek köplük. Haçanda bir köplügiň içinde başga bir kiçi köplük ýerleşen ýagdaýynda şu kiçi köplük uly köplügiň bölek köplügi bolýar. Ondan soňky gelen simwolum Köplügiň doldurgyjy diýilýär. Ondan soňky n diýmek sany, ýagny A köplügiň näçe sany elementi bar diýen many gelýär. Iň soňkymyzam tapawut, ýagny A köplüginden B köplügi aýyrmak diýip düşünseňizem bolar. Bu simbollar hemme dilde şowur ýagdaýda ulanylýar, ýöne atlandyryşlar üýtgeşik bolup biler. Indi köplükler nähili ýagdaýda görkezilýär? Soňy bilen biz funksiýalarda, zatlarda görkezjek bolsak, bu görkeziş usullaryň käbirlerini ulanmaly bolarys. Mysal üçin biz diýdik, pasyllar. Men pasyllar köplügini, pasyllary men A köplügi diýip alan ýagdaýymda şu ýagdaýda görkezip bilýän. A deňdir Uly ýaýymyň içinde haýsy pasyllar bar bolsa, hemmesini ýeke-ýekeden ýazýan. Gyş, ýaz, tomus, güýz şeklinde. Bu birinji metod. Ikinji metodym diagram usuly bolýar. Diagram usulynda haýsam bolsa bir figura çyzyp, mesela men bärde tegelek çyzyp, içine elementlerimi ýerleşdirdim, daşyna-da köplügimiň adyny goýdum. Üçünji usul açyklap ýazmak usuly ýaly bir zat bolýar. Ýagny A deňdir X. Bu ýerdäki X-im uly X. Ýa X yzyndan hem X-iň nämedigi barada maglumat berýän. X ýylyň pasyllary. Bu X-iň ýerine gyşam gelip bilýär, ýazam bolýar, bu tomusam, güýzem hemmesi. Ýagny X-iň alyp biljek bahalaryny nämedigini men aýratyn açyklap ýazýan. Köplüge degişli düşündirjek zatlarym häzirlikçe şundan ybarat. Eger ýaňam aýdyşym ýaly, eger köplükde amallary düşünmek isleýän bolsaňyz, bular has köp uniwersitetlerde gerekli bolýan üçin orta mekdebe degişli däl bolan üçin men geçmekçi. Ýöne eger gerekli bolan ýagdaýynda habarlaşyp bilersiňiz, men wideo düşürip düşündirip bilerin.